Җәмәгать бүген 19 декабрь 2025 ел. Менә мин бүген миндә вернее бүген ремонтта булды шундый мотор кесә сәгате ул э, кесә сәгате дә одновременно хронограф та менә шулай кнопкасына басасың туктай җибәрәсең эшләп китә ну әле пока нольгә килеп туктамый стрелкасын алып нольгә куярга кирәк ну заодно э, минутный стрелка белән сәгать стрелкасын да алыштырырга аларга алар Менә алыштырыр өчен минем пока запас запчасть стрелкалары юк, шуның өчен стрелкалар алыштырганда секунд стрелкасын тоже күчерергә, нольгә куярга туры килә. Бу сәгать 1870 елларга кадәр эшләнгән көмеш Вот. Бик матур. Көмеш икәненә монда ние бар? Пробасы. 800-нче проба куелган. Клеймасы бар. Вот. Э, бик ачык күренмәсә дә, мин инде аны күрсәткән булам сезгә. Вот. И менә шундый э, медальләр алган. Швейцариядә эшләнгән сәгать. Вот, карагыз нинди матур Матур. Әз генә матуррак итеп күрсәтмәкче булам сезгә. Ялтырый. Вот. Ялтырый. Вот. Күрәсезме? Вирабия. Дрисаго. Швиц дип язылган. Бревита. Менә шундый матур сәгать. Хәзер тагын бер крышкасын ачыйм әле. Сәгатьнең эчке ягы. Эчке ягы да менә шундый матур итеп куелган. Эшләп. Вот. Механизм үзенә күрә бер төрле э, мотор. Мотор итеп эшләнгән. Ә хронограф э, пуск стоп э, линейкалары аста. Нәрсә маятникны алсаң, аскы якта Аскы якта аның механизмы күренә. Вот. Бик аккуратно, бик матур эшләнгән. Сәгать корпус әйткәнемчә көмеш. Циферблаты э, современный нәрсә дип әйтим инде, полет, хронограф сәгатьләрендәге шикелле э, итеп эшләнгән. Хронограф нәрсә өчен? Монда скоростьны да билгеләргә була. Машиналарның э, скоростын дип әйтим инде, монда ике рамкасы бар. Вот. Э, шуның өчен э, бу күбрәк кем э, военный эш белән заниматься итә, кем артиллерия э, хезмәтендә эшли. Шул вакытта билгеле, бәлкем башка э, соревнованиелар уздырырга да кулланганнардыр, әйтәлмим. Менә шундый матур э, сәгать. Бүген ремонтта булды. Вилксының күчәрен ремонтладым. Вот, пока шул. Башка башка эш эшләнмәде. Но башка эш бик срочно кирәк тә түгел диде. Миңа хозяина э, шушы сәгатьне запуска итеп эшләп җибәрсәң, рәхмәт дип әйтте инде, җитә диде пока. Вот. Менә шыкылдап ябыла. Әйбәтләп ябыла бу. Корпусы көмеш. Вот. Тагын нәрсәсен бер генә күрсәтмәкче булам. Менә монда исемен ныклап нәрсә дип язылган исемен сезгә күрсәтмәкче булам. Вот. Бик ачык күренмәсә дә, вот укырга була дип әйтим инде. Кемнең укысы килә. Вот. Лупа куйдым. Лупа аркылы бәлкем кемнең укысы килә, исемен укыр. Менә монда Швейцариядә эшләнгән дигән ни бар язуы бар. Вот, э, сәгать теле янында. Вот. Менә шундый сәгать. Татарларга татарча тапшыруымның Тагын берсе бүген тәмамлана. Сау булыгыз, кардәшләр, туганнар, халкым. Яңа елларда сезгә яңа уңышлар телим, бәхет, шатлык телим. Байлыгыгыз артсын, сәламәт булыгыз, исән булыгыз, сау булыгыз. Ну, гадәттәгечә, тапшыруым ахырында бер әйбер әйтәсем килә. Безнең Халыкка, милләткә, кешелеккә өч төрле әйбер кирәк. Берсе, аң, икенчесе, белем, өченчесе, тәрбия. Аң булса, халык, тел саклана, вот, монысы инде билгеле. Белем булса, киләчәк язмышы әйбәт була. Өченчесе, тәрбия. Тәрбия булса, кеше сәламәт була, халкым сәламәт була. Вот, акыллы була, укыган була, киләчәге була. Менә сау булыгыз, караган өчен минем ниләрне, видеоларны яраткан өчен рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Вәкил бабай тапшыруны тәмамлый.